karibu tena gũkũ gwa Kikuyu Daily News na angĩkorwo wĩ mũgeni tuĩka wa gũsubscribe nĩguo tũnyitanĩre na thengio Mary Lincoln mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Ngai wĩ gatũ nĩ atigĩte andũ hamwe na Kenya mahenjekete ngoro amwe makĩgega mũno na gũtigwo mathamĩtie tũnua thutha wake kũhingũkĩra andũ ngoro na kumbũrania ndeto ici cia kũmakania ta ũrĩa ũkĩũĩ mũini ũyũ mwaka-inĩ mũthiru late last year nĩ akorirwo agĩkomerwo nĩ gĩconoko kĩnene thutha wake kwanĩkwo na ndeto cia kũmakania ndeto iria itagũcokera haha amu mũini ũyũ nĩ aumbũrĩte she's now on her healing journey na ta ũrĩa ũkĩũĩ Mary Linko nĩ akorirwo akĩgĩa na mahinda maritũ thutha wa mbica ciake mbica cia njaga kũnyagio nenda-inĩ ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie kĩ gũtigana na ũrĩa warĩ mũthuri wake mũmemerekia wĩ gatũ ũĩkaine ta Njogu wa Njoroge na thutha wa njatũkano ĩno yao both Kĩ na Njogu have already moved on na maica mao Mary Lincoln akĩonekana ena ũgarũrũku mũnene ũgarũrũku wa mwanya na recently nĩ tũramuonire akĩbatithio rita rĩngĩ rita rĩa kerĩ nĩ mũhunjia pastor Mwangi Zakayo wa kanitha wa kũrĩa nĩ mũcirika kanitha wao ũrĩa mawĩtaga kamũtĩ-inĩ na mũini ũyũ thutha wa gũbatithio rĩu nĩ agegetie andũ aingĩ hamwe na eroreri ake a nenda ciake kũrĩa akoretwo akĩrekereria video ciake akĩhunjia a Kenya makĩhithũria Mary Lincoln is really a good preacher hamwe na ũtaũku wa mwanya wa scriptures cia Bible mahunjio marĩa macenjetie mĩtũrĩre ya andũ kuona akoretwo akĩhunjia ũrĩa agereire mahinda maritũ oro hamwe na maũndũ maritũ maũndũ marĩa mamũtigire na ironda cia ngoro Mary akiumbũra ũrĩa her story thutha wake kwanĩkwo yacũngĩrĩirie kĩ gwĩka ũndũ o wothe gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mwana ona ũmwe wake none of her children aingĩra nenda-inĩ na she tried her best to protect her girls matikae kuona mbica na video icio iria cianyagagio nenda-inĩ na mũini ũyũ henda powerful sermon mahunjio very powerful kanitha-inĩ ũyũ wa kamũtĩ-inĩ akĩhingũkĩra andũ ngoro yake na kuga maũndũ mothe moru aneka ona kana anagererio nĩ mũndũ o wothe Rĩu enjete irima na akamathika mothe, agĩtigwo e kĩũmbe kĩerũ. Akiuga just like a mũrata wake Kezia wa Kariuki how she moved on na maica make na gũthika any negativity. Thutha wake gũtigana na ũrĩa warĩ mũthuri wake Mũthee Kĩengei, rĩu onake nĩ athikĩte mothe mothe, akiuga kĩronda nĩ kĩhonu na ĩno nĩyo video ya mahunjio make

mwathani agoca ndikariganirwo na ndirĩ ndahĩa na rũgano rũrũ hena mũtungatĩri wa wira etagwo PS5 ndimĩonaga gwakwa nyũmba ngarĩre maitho ti tondũ ndamĩgũraga ndĩruta ciana ciakwa TV-inĩ Ĩrute ciana ciakwa YouTube-inĩ na rĩ nyone kana no mere kaũndũ kake matigathiĩ nenda-inĩ ngĩruta mbeca ndamĩgũrire ngiri igana rĩmwe na ndiagũraga nĩ gũkorwo no nĩ kũgeria kũruta haha

kuoha gacakũri matũma nĩ maingĩ nĩ megũkũririkana nĩ megũkwĩra no nginya marikie toro taruta nguo nyone kĩthia wa kariũki atĩ ũrĩ kũ ũrĩa anjire na agĩthika na agĩthiĩ nĩ kawa ndikũtigia guoko nĩgetha ndũkona kĩrema nĩ ũgũkĩona ndĩrakwĩra nĩ ũgũkĩona ona cia jesu irio ona cia jesu irio Hallelujah. no nĩ kĩndũ kĩomire Hallelujah. ciakwa irĩma ciaku nĩ njũĩ nĩ irona Nĩguo. aya gũkorwo nĩ ironda ũragona Nĩguo. aya gukorwo ni ucemanagia na mundu ni kironda wao na wenda kuhe karugano